Durmuşyň gyzygy ýoldaşyň tarapyndan söýülýändigiňi bilmek. Bu gyzyk adamyň ýaşaýşa bolan höwesini artdyrýar, durmuşyň kynçylyklaryna çydamyny güýçlendirip, problemalara çözgüt tapma ukybyny we energiýasyny köpeldýär. Maşynlardaky bendewaklar ýaly, her çaganyň ruhunda-da söýgi bilen doldurylmaly bir duýgy baky bar. Çaga hakykatdan hem söýülýändigini duýanda, şol wagt tebigy görnüşde dolýar. Boş galan ýagdaýynda bolsa çaganyň söýgini ýalňyş ýerlerde gözlemesine we ýalňyş hereketler etmesine sebäp bolýar, diýilýär bir analizde. Aslynda bu gürrüň edilýän söýgi bilen doldurylmaly bak her kişiň kalbynda bar diýip bileris. Bu bakyň dolulygy ýa-da boşlugy bir maşgalanyň, bir bilelikdigiň, bir gatnaşygyň nähili ýöreýändigini we geljegini kesgitleýär. Meselem, iň kiçi maşgalany emele getirýän ýigit bilen gelin, maşgala gatnaşyklarynyň sagdyn we her ikisini bagtly etjek derejede dowam etmesi üçin bir-biriniň söýgi waklaryny dolduryp durmaly. Ýagny söýgülerini bir-birine duýduryp durmaly. wepadarlyklar we söýgüler barada gümana düşmezlikleri üçin ellerinden geleni gaýgyrmaly däl. Maşgala agzalarynyň maddy taýdan üpjün edilmesiniň ýanynda, olaryň ruhy, kalby zerurlyklarynyň gözden salynmazlygy has hem möhüm bolup durýar. Adam özüni bagtly duýmasa, oň altyndan köşgi bolmasy meseläni çözmeýär. Şeýle meseläň barlygyna hakykatdan hem göz ýetirmek üçin wideoň soňundaky hekaýa seredip bilersiňiz. Özüniň ýakynlary tarapyndan söýülýändigini bilmesi adamyň özüni bagtly duýmasyna kömek edýär. Psihologlaram söýülýändigiňi bilmegiň, duýmagyň ynsana gaty wajypdygyny belleýärler. Onda bu söýgini duýmak ýa-da duýdurmak, söýülýändigiňi bilmek ýa-da bildirmek hadysasy nähili bolup geçýär? Şu wagta çenli söýgülilerimize, ýanýoldaşlarymyza, çagalarymyza, umuman, söýýän adamlarymyza söýgimizi duýdurmak, bildirmek üçin aýdymlar aýtdyk, goşgular ýazdyk, olar bilen bilelikde wagt geçirdik, sowgatlar aldyk, işlerini ýeňletmek üçin kömek etdik, isleglerini, arzuwlaryny hasyl etmek, ýerine ýetirmek üçin elimizden gelenini etdik. Yzyndanam näme etsemem ol meň söýgimi duýmady, maňa düşünmedi. Meň söýgimiň, o baradaky aladalamyň gadyryny bilmedi diýip gynandyk we garşy tarapy günäkärledik. Belki-de bu temada günä bizdedir. Haty ýalňyş adrese uradan bolmagymyz, SMS-i ýalňyş nomere iberen bolmagymyz. Söýgimiz duýgymyzy bilmesini isleýän kişimiziň bilmeýän, düşünmeýän dilinde ýazan bolmagymyz. Niýetlerimizi onuň halaýan, isleýän görnüşinde beýan etmedik bolmagymyzam mümkin-ä. Doktor Gary Çapman Söýginiň bäş dyly atly kitabynda söýgini duýup-duýdurmagyň ýa-da isleýän kişimize ulaşdyrmagyň ýollarynyň adamdan-adama üýtgeýändigi barada gürrüň edýär. O bu ýollary hoş sözler, ýörite we hilli bilelikdelik, sowgat almak, hyzmat teklipleri we fiziki kontakt görnüşinde bäş topara aýyrýar. Ilki bilen söýgi beýan dili hoş sözler bolan kişileri tanap başlalyň. Ýan ýoldaşyňyz, çagalaryňyz, doganlaryňyz, dostlaryňyzdan haýsysy sizden eden işi barada nähili bolupdyr, haladyňmy? Gowy bolup durmy? ýaly sözler bilen pikiriňizi soraýan bolsa, sizi ýa-da kimdir birini begendirmek üçin eden zadyndan kompliment, öwgüli sözler garaşýan bolsa, bu şahs uly ähtimallyk bilen söýgüsini hoş sözler bilen beýan edýändir. Bu şahslaryň özleri hem edilen işlere hökman gowy sözler aýdyp, hoşallyklaryny bildirýärler. Ýagşy söz ýa-da kompliment hem diýip boljak, bu dil ulanýan kişiler üçin hoş sözler şeýle wajyp. Aýdymlary, goşgulary, tostlary, gutlaglary, öwgül sözleri, komplimentleri hoş sözler kategorisine goşup bileris. Bir gowy söz bilen iki aýlap ajykman gezip bilerin diýýä Mark Tweýn. Bu kişiler söýginiň ýüzüni gulaklary bilen synlap lezzet alýarlar we tarypynam hoş sözler bilen ýetirýärler. Bu eşikler saňa örän gelşipdir. Mähribanym, agşam nahar üçin köp sag bol! Seň taýýarlan palawyň gaty tagamly. Seň eliň örän süýji. Nahardan soň gap-gaçlary ýuwup uly kömek etdiň. Ýaly hoşallyk bildirýän sözler olara diýseň ýaraýar. Ýagşy söz ýylany hininden çykarar, ýaman söz musulmany dininden çykarar diýlişi ýaly, Söýgi beýan dili hoş sözler bolan kişilere aýdylan öwgüler, komplimentler, sagbolsunlar diýseň hoşamaý täsir edýär. Aýdylmadyk ýagdaýynda bolsa özlerini erbet duýýarlar we aladalarynyň gadyry bilinmedik hasaplaýarlar. Ýagşy söze nähili begenip reaksiýa berýän bolsalar, ýaman sözede çenden aşa gynanýandyklarynam ýatdan çykarmaly däl. Ýörite we hilli bilelikdelik adama fiziki we akyl taýdan ýanyndalygyňyzy bildirmekdir. Telefonda kän wagt sarp etmän ýüzbe-ýüz wagt geçirmek, bilelikde seýle çykmak, gürleşmek, ikiçäk agşamlyk naharyny edinmek we birek-biregiň parhynda bolup sylaýandygyňyzy bildirmekdir. Söýgi beýan dili ýörite bilelikdelik bolan kişä ony söýýändigiňizi görkezmek üçin, näçe hoş söz aýtsaňyzam, näçe sowgat alsaňyzam, bar iş taşlap, oň bilen bilelikde wagt geçirýänçäňiz we bar ünsüňizi şoňa jemleýänçäňiz ynandyryp bilmersiňiz. Bu işiň iň prostoýy, bir-biriňiziň ýüzüne seredip özara gürleşip çaý içmekden başlap, Bilelikde uzak ýurtlara syýahatlara çenli baryp biler. Ýoldaşyňyz gürleýärkä, oňa bar ünsüňi berip on bäş-ýigrimi minut diňlemegem işe ýarap biler. Elbetde, oň gürrüňini edýän problemalaryna çözgüt teklip etmezlik şerti bilen. O gürleýärkä telefon, telewizor ýaly zatlara güýmenmezligiňizem beýleki şerti. Oň bilen bilelikde agşam seýline çykyp bilersiňiz. Altynjy bazar gününe piknige gidip bilersiňiz. Ýörite şoň bilen bolmak üçin edilen her iş Oň özüni bagtly duýmasyna diýseň kömek eder. Bu zatlary oň söýgi bakyny doldurmak üçin edýändigiňizem ýatdan çykarmaly däl. Şeýle meşgul bolsaňyzam, söýgi beýan dili ýörite we hilli birlikdelik bolan bir ynsan bilen durmuşda bagtly ýaşamak üçin wagty ýasamaga mejbursyňyz. Ýörite bilelikdelikden maksat, bilelikde bir zatlara güýmenýärkäňiz, birek-birege berlen üns bilen baglanyşyklydyr. Bir kaka ýerde oturyp, iki ýaşyljy ogluna topy togarlaýan bolsa, onuň ünsi oglunda diýip bileris. Eger topy togarlaýarka telefonda başga biri bilen gepleşýän hem bolsa, oň bar ünsi oglunda bolman biler. Ogly bilen top oýnaýan bu kaka bilen baglanyşykly esasy zat oýun däl-de, Kaka bilen malyşyň arasynda emele gelýän duýgulardyr, diýýär doktor Çäpman. Esasy mesele, bilelikde wagt geçirýärkäňiz, bir-biriňiz bilen bile bolmakdan lezzet alýandygyňyzy, bilelikde bir zatlara güýmenmegiň göwnüňize ýaraýandygyny görkezmesidir. Köp kişiler sowgady söýginiň görünýän simwoly hasaplaýarlar. Sowgat almak we bermek ähli medeniýetlerde söýginiň we maşgala gurmagyň bir bölegidir. Toýa tarap barýan gatnaşyklaryň köpüsinde ýüzükleriň alnyp berilmek hadysasy bar. Bu ýüzükler iki ýüregi bakylyga çenli birleşdirýän içerdäki ruhy bagyň daşarda görünýän yşaratydyr. Sowgadyň ululygy, bahasy, şekli möhüm däl. Ýöne bu ýerde esasy zat bu dili ýygy-ýygydan ulanyp, ýoldaşyňyza siziň üçin gymmatdygyny bildirmegiňizdir. Söýgi beýan dili sowgat bolan ynsanlar ýakynlaryna esasy günlerinde hökman sowgat alýarlar. Özlerem, meselem, doglan güni bolanda beýlekilerden sowgat garaşýarlar. Beýleki söýgi beýandyrylanynda görkezilen söýgini, sylagy aňşyrman bilýärler. Bu görünýän simwollar käbir adamlar üçin beýleki adamlara garanda has möhümdir. Eger ýoldaşyňyzyň öňe saýlanýan söýgi dili sowgatlaşmak bolsa, bu öwrenmesi iň aňsat söýgi dili diýibem bileris. Bu kişiler üçin her sowgat söýginiň beýany hökmündedir. Söýgi beýan edil hyzmat teklipleri bolan kişileri kiçijikliginden aňsatlyk bilen tanap bolýar. Olar sizi bir iş başynda görseler derrew kömekleşmäge çalşarlar. Siz gamgyn görseler, Eje, kaka, kelläňi hokalap bereýinmi? Saňa çaý demläýinmi? Eje, naharyňa kömekleşeýinmi? Kaka, düşejigiňi ýazyp goýandyryn. Eje öýi pula soslandyryn ýaly eden ýa-da edip biläýjek zatlaryny, tekliplerini aýdyp, sizi begendirmäge synanyşarlar. Haýyş eden zatlaryňyzy başga işlerini taşlap derrew etmäge başlarlar. Köp zatlary özlerinden bilip siziň üçin ederler. Bu kişiler biri barada alada etýändiklerini iş ýüzünde görkezýärler we edil şoň ýalam özleri baradaky aladany, söýginem iş ýüzünde görmek isleýärler. Ynsan ýoldaş üçin nahar bişirmek, eşikleri ütüklemek, musor äkitmek, öýdäki käbir ýerleri bejermek, arassalamak ýaly haýsydyr bir temada kömek etmek arkaly söýgüsini beýan edip, ýoldaşynyň özi üçin möhümdigini duýduryp biler. Hyzmat tekliplerini ýoldaşyňyzyň islän wagtlary, islän temalarynda kömek bermekdir diýibem bileris. Eger ýoldaşyňyzyň iň ýiti söýgi beýandyly hyzmat teklipleri bolsa, oň üçin ýörite eden işleriňiz ony gaty bagtly eder. Fiziki kontakt kinestetikligi ýokary bolan kişileriň dilidir. Bu dili ulanýan kişiler ellemek, ys almak, duýmak, başdan geçirmek bilen dünýä aň ýetirerler, duýarlar. Söýgülerini görkezenlerinde-de ýa-da duýranlarynda-da hökman fiziki ýakynlykdan peýdalanýarlar. Kiçi çagalarda muňa hasam ýygy-ýygydan duş gelersiňiz. Dil bilmeselerem gelip sizi gujaklarlar, öperler, sypalarlar. Eliňizden tutup ýylgyrarlar. Sizden, siziň barlygyňyzdan hoşaldyklaryny göz görtele mälim ederler. Çaga ýetişdirmek temasynda edilen barlaglaryň netijesinde elde göterilen, gujaklanan, öpülen çagalaryň bu söýgüdiligiň täsirlerinden mahrum goýulan çagalara garanda ruhy taýdan has sagdyn ýetişýändigi ýüze çykaryldy. Fiziki kontakt, maşgalada är-aýalyň bir-birleriniň söýgi waklaryny doldurmak üçin peýdalanyp biljekleri güýçli mehanizm diýip bileris. El-ele tutuşmak, öpüşmek, gujaklaşmak we jynsy gatnaşyk, bir kişiniň öz ýanýoldaşyna söýgüsini duýdurýan fiziki kontakt diliniň diňe bir şiwesidir. Öňe saýlanýan söýgi dili fiziki kontakt bolan ynsanlaryň maşgala durmuşynda ýaňky gürrüň eden zatlarymyz bolmasa, özleriniň söýülýändigini duýup bilmezler. Aslynda, fiziki kontakt söýgini duýdurmagyň ýanynda gahar we ýigrenjem geçirip bilýär. Muňa mysal hökmünde biriniň ýaňagyny sypamak we biriniň dulugyna bir şarpyk bermegi görkezip bileris. Söýgi görkezme dili fiziki kontakt bolan birine berlen bu görnüşdäki duýduryşlar seni söýýän ýa-da seni ýigrenýän sözlerinden has täsirlidir. Ýüze urlan şarpyk her çaga zyýan berýär. Ýöne söýgi dili fiziki kontakt bolan bir çag üçin bolsa bu dünýäň soňudyr. Mähir bilen gujaklamak her çaga söýülýändigini duýdurýar. Ýöne söýgüdili fiziki kontakt bolan çaganyň keýpini hasam çag edýär. Bu mesele ulular üçin hem şeýle-dä, diýýär doktor Çakman. Garaz, ýoldaşyňyzyň söýgiňizi duýmasyny isleýän bolsaňyz, Onuň haýsy söýgi beýan dili öňe saýlanýan bolsa, siziň hem edil şo dili öwrenip ulanmagyňyz örän möhüm. Eger bir adama onuň hiç düşünmeýän dilinde oň hakyndaky pikirleriňizi we duýgularyňyzy aýtsaňyz, onuň hiç zada düşünmejegi anykdyr. Siziň emosiýalaryňyzdan ýa-da sesiňiziň tonundan bir zatlar düşünen ýaly görünse-de, ýene-de göz öňünde tutulan maksat bütinbilen hasyl bolmaz. Şahsyň düşünýän dilinde gürlemek iň täsirli ýol. Tilki bilen Durnanyň bir-birini myhmançylyga çagyryp naharlaýan hekaýasyny belki bilýänsiňiz. Tilki Durnany öýünde myhman edende oňa nahary tarelkasy alyp beripdi. Durna bolsa tilkini myhmançylyga çagyranda oňa nahary küýzede beripdi. Belki niýetleri, maksatlary gowam bolsa, hormat-sylaglaryny beýan etmek üçin ulanýan ýollary ýalňyş bolany üçin bir-birinden öýkeläpdiler. Indiki wideolamada bu gürrüň edilen söýgi beýan dilleriniň her biriniň üstünde has detally görnüşde durup geçeris. Indiki wideolarymyzda duşýançak.